Исәнез кадерле дуслар, бу минем яңа чыгарылыш. Ләкин бу чыгылыш бик кыска булачак инде, чөнки без Венгриядә булганда коронавирус ныгая башлады. Шуның өчен һәрбер ил үзенчә чит илләргә рейсларны Алып ата башлады, чикләрне яба башладылар. Шуның өчен без килеп төшкәч, миңа хат килде, сезнең рейсны отменили диеп. Шуның өчен көнең буе үтте, минем шуны юллап йөридем, шул рейсны. Яңа билет алыргамы, безнең рейс исән калачак, без кайталабызмы? Шуның өчен бик күп төшерә алмадым.

2 миллионга тиклем кеше яши һәм тагын нәрсә кызыклары бар бу инде бу шәһәр э, урынында бер авыл булган безнең эрага тиклем бу авыл булган аннары ике шәһәр булган буде һәм пешт яңадан инде аларны бер, бергәләштереп бер зур шәһәр булды менә уртасыннан дунай бара кая менә бер ягы бу пешт ягы Дунай, аннары бу Будда ягы. Шуның өчен Будапешт булган. Бүген көн бик аяз, кояшлы. Ике ел элек шул ук җирдә без булган идек. Минем э, дус кыз белән анда кор бар ие. Бу елны инде менә кыш җылы булган, кор юк. Менә без барабыз бер замокка. Бу замок иске замокка ошап тора, кадәр иске түгел, моны яңадан төзегәннәр. Шундый борынгы стилистикада. Бу хар язып җибәрәм нинди елныкы, әле истә түгел инде. Менә интернеттан карап алдым. Бу 19 нчы гасырның азагында ясалган. Стилистика инде борынгырак заман кебек. Теге вампирский, трансильванский замоклар кебек. Менә. Менә монда да самолет очып йөри. Бу бездә килгән авиакомпания Визер, күрдеп тора менә. Ол төсле. Безнең рейсны отменили менә коронавирус дип. Кар яратмыйм инде боларны. Баштан яратаем. Менә минем артымда купальни. Сечени бу теге су астыннан, ой, су астыннан дерсең, тагын җир астыннан чыга торган суда җылы су бу термальный ә, файдалы бик тозлы шул сулар кертәләр менә монда бассейннары бар аларның ванналары бар шундый шифалы су инде бу теге шифаланып торган җир Будапештта ул берәү генә купальня түгел, берничә, һәрберсе түләүле, Кайсындан да көненә бер мең, кайсысына ике мең. Хакына карап, тормандый сары төсле юл. Бүтенесе дә менә акка буяганнар ниядер. Ак бигрәк шундый төссез кебек күренә инде сарыга караганда. Шулай менә купальняга хәр инде без бер көн генә Будапештта, шуның өчен купальняга кереп тормаек. Икенче төрле, икенче купальняда мин булганым бар, миңа бик ошаган ул. Анда бик шундый җылы, рәхәт, су. Менә Э, Будапешт, Венгрия, Ауропының э, иле булса да, акчалары үзенеке, бу теге евро түгел. Бу венгерский форин дип атала. Менә ул бик эре акча, менә 20 мең. 1 э, евро 300 форин. Шуның өчен менә үзеңне бай дип хис итәсең инде, теге акча күп булгач. Акча күп, бик дигәней, эре акча. Менә без теге килгәндә Күп-күп биналар кара иде. Хәзер инде бу елга менә 2 ел үтте, җуганнар күбесе оппак. Шундый икенче шәһәргә килгәнсең мени? Бүтән бүтән дөнья ак. Тиге килгәндә бүтән дөнья кара иде. Карагыз бер ине җумаганнар, берсен җуганнар. Ансы менә кара. Ул чынлап пычранган аны. Күренеп тора, җуылмаган. Менә күрше инде жуганнар әйбәт иттереп, аппак, монсы кап-кара булган инде. А чыннан менә ана күренә, кайсы бер җирләре аның. Ак чынлап. Менә беренче караганнан ул кара ташты нә салган кебек. Әзрәк менә әйбәт итеп карасаң, сизелә ул җуылмаган икәне. Шулай кара тузан кунган еллап. Шуның өчен караеп беткән. Менә минем орта, орта бик олы-олы чиркәү. Бигерәк олы инде, шундый зур-зур бина. Яки ул да ябык, без коронавирус өчен ябык дигән идек, анда концерт бара. Э, теге не, зал, не понос, так золотуха. Шуның өчен шул зур чиркәүгә дә керәлмәдек инде. Бу Святой Иштван исемле чиркәү, ул бик олы, бик борынгы. Аның эчендә дә бик матур кебек инде э, рәсемнәрдә, фотоларда чында булган юк инде, күргән юк. Теге килгәндә дә кермәгән идек. Менә карагыз нинди олы ул. Ана белеки-белеки кешеләр анда йөриләр. Алдында видеода күренмәй инде олыгы нинди ул олы. Килеп карагыз шуның өчен. Менә бу борынгы фуникулер. Аны төшеп бара. Бу Буды яктагы замыкка менә торган фуникулер. Хар хокларын карыйк әле ничәсеннән. Так, бер бер якка менә 1400 форент. Ничә була микән ул? Безнең безнең тәңкәдә. Кеше булмаганга хәзер утырып торабыз көтеп. Безне җибәрмиләр.

Балаларга күрсәтергә дип. Карагыз бер нинди матуркай. Монда оппак утыра. Түбәләре карагыз нинди. Менә минем артымда парламент. Будапештның парламенты ул бик борынгы бина. Анарга да 100 елдан артык. Һәм ул бит инде бик матур. Шундый. Һәр шундый зур матур бина инде ул. Менә монда кояш баткан, шундый матур шәһәр булып күренә Будапешт. Менә тагын күрсәтмәдем, бу метро билеты. А, метро билеты 300 бәтеш, бәтеш, өшеп китте. Шулай. 300 форент Тора иң очсызы, ул инде берничә остановкага гына әзрәк күбрәк булса, 400-450 көненә бүтән көнгә дә алып була проездной. Бу безнең чыгарылыш бик кыска булыр инде, чөнки минем зарядкада утырып бара, э, һәм без бер көн генә Будапештта. Шуның өчен күп карый алмадык. Караганымны инде күрсәтәм. Үзебез кая булдык, нәрсә күрдек. Бу минем беренче тапкыр түгел Будапештта, икенче тапкыр. Тагын да килдем. Ике ел элек мин Будапештта булган идем. Шуның өчен бу шәһәр кызык, бик үзенчәлекле ул. Әзрәк чегәннәргә дә ошаганнар, әзрәк чуашларга да ошаганнар алар. Мадьяры дип атайлар үзләрен. Венгры бит инде безнечә, русча да венгры була, татарча да венгры булырдыр инде ул. Шулай бик бик матур киенмәгәннәр алар. Теге Италиягә ошамаган инде бик теге Европага да Европага дип инде Мәскәүгә әзрәк ошаган. Яки теге Западный Европага бик ошамаган инде. Бик матур, үзенчәлекле. Барып кайтыгыз, карагыз, менә шул визер йөри бит инде. Коронавирус булмаган чакта. Хәзер коронавирус дип яптылар безнең рейсларны. Яңадан Э, кайтарырлар дип әле өметләнәм мин. Чинап шулай булырдыр, Алла бирсә, Алла бирсә. Әлегә хәерле кич, хәерле иртәме, сезнең нәрсә анда? Очрашканга тиклем.